Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Prif Weinidog. Prime Minister, Prif Weinidog. Ymddiswyddo, to resign. Ymddiswyddo. Gwrthdaro, to collide. Gwrthdaro. Mwg, smoke. Mwg. Sir Efrog, Yorkshire, Sir Efrog. Swyddogion, officials, swyddogion. Trafod, to discuss, trafod. Cadoediad, ceasefire, cadoediad. Cyfarfod, Meeting. Cyfarfod. Galwadau. Calls. Galwadau. Ataliad y galon. Cardiac arrest. Ataliad y galon. Ataliad anadlol. Respiratory arrest. Ataliad anadlol. Perygl, danger, perygl. Yr Unol Daleithiau, the USA, yr Unol Daleithiau. Tollau, tariffs, tollau.

Arlywydd, President, Arlywydd. Dros dro, Temporary, Dros dro. Crebachu, To shrink, Crebachu. Rhithwir, Virtual, Rhithwir. Gofodwyr, Astronauts, Gofodwyr. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y degfed o Fawrth. Mae Prif Weinidog Canada, Justin Trudeau, yn ymddiswyddo, ac mae Mark Carney wedi ennill y ras i fod yn Brif Weinidog newydd Canada. Ym Môr y Gogledd, gwrthdarodd llong gargo a thancer olew. Roedd tân mawr, ac roedd pobl yn gallu gweld mwg du ar arfordir dwyrain Sir Efrog. Dydd Mawrth, yr unfed ar ddeg o Fawrth. Gwnaeth swyddogion o Wcráin a'r Unol Daleithiau cwrdd yn Saudi Arabia i drafod cadoediad. Roedd Andrew Yermak o Wcráin, Marco Rubio o'r Unol Daleithiau ac eraill yn y cyfarfod yn Jeddah. Yng Nghymru, bydd system newydd ar gyfer galwadau ambiwlans 999, pan mae atalio dy galon neu ataliad anadlol. Bydd categori newydd porffor a chategori newydd coch ar gyfer galwadau lle mae perygl bywyd. Dydd Mercher, y deuddegfed o Fawrth. Mae'r Unol Daleithiau wedi rhoi tollau o 25 y cant ar ddur ac alwminiwm sy'n cael ei mewnforio i'r wlad. Bydd hyn yn cael effaith fawr ar y Deyrnas Unedig, ac mae llawer o gwmnïau, fel Gwaith Dur Port Talbot, yn poeni am yr effaith economaidd. Dwedodd y Prif Weinidog Keir Starmer ei fod eisiau gwneud newidiadau i'r gwasanaeth sifil er mwyn gwella prosesau ac arbed arian. Dywedodd, Bydd deallusrwydd artiffisial yn gallu cael ei ddefnyddio i wneud rhywfaint o'r gwaith. Dydd Iau, y trydydd ar ddeg o Fawrth, Dywedodd yr Arlywydd Putin ei fod yn cefnogi'r syniad o gadoediad dros dro gyda Wcráin, ond bod yna lawer o fanylion sydd angen eu trafod o hyd. Roedd mwy o newyddion am dollau gyda'r Unol Daleithiau. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi awgrymu gosod tollau o 50 y cant ar wisgi o'r Unol Daleithiau. Felly, dywedodd yr Arlywydd Trump, bydd yn gosod tollau o 200 y cant ar win, siampên ac alcoholau Ewropeaidd eraill. Dydd Gwener, y pedwerydd ar ddeg o Fawrth. Daeth newyddion bod economi'r Deyrnas Unedig wedi crebachu'n annisgwyl ym mis Ionawr gan 0.1 y cant. Ar ôl pedwar diwrnod, daeth Gŵyl Cheltenham i ben, gyda I Know the Way You're Thinking yn ennill y gwpan aur. Dydd Sadwrn, y pymthegfed o Fawrth. Cafodd y Prif Weinidog Keir Starmer gyfarfod rhithwir gydag arweinwyr gwledydd eraill i drafod cynlluniau i helpu Wcráin. Enillodd Ffrainc ei gêm rygbi yn erbyn yr Alban, ac felly ennill cwpan y Chwe Gwlad. Enillodd Lloegr yn erbyn Cymru ac enillodd Iwerddon yn erbyn yr Eidal. Heddiw, dydd Sul, yr unfed ar bymtheg o Fawrth, mae tywydd difrifol yn ne'r Unol Daleithiau, gyda chorwyntoedd, llifogydd a thanau gwyllt yn effeithio ar ardaloedd yn Kansas, Texas, Arkansas, Georgia ac Oklahoma. Mae capsiwl SpaceX wedi cyrraedd yr orsaf ofod rhyngwladol Ac felly, bydd y gofodwyr, Butch Wilmore a Sunny Williams, sydd wedi bod yna am dros naw mis oherwydd problemau technegol, yn gallu dod adref o'r diwedd. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.